A Tash, great to gweld ti. Mae wedi bod yn tri mis anodd. Um, sut ti wedi bod yn delio efo pethau? Di wedi bod yn gyfod anodd i, i ti yn bersonol?
Ie, yeah, y mis gyntaf oedd e'n really anodd. Um, o O dim siedul i fi, i, you know, i, um, am fy bywyd yn pob dydd. Um, ni fi bob bo, ni gen i swydd, you know, um, easy, fel mae pawb yn gweud, ond fel chwaraewyr pildroed, dyna beth sydd gyda ni yw schedule a mae, you know, mae'n ymarfer um, bod rownd y merched fel cymdeithas bach, a wedyn mynd gatre. Ni'n neud yna pob dydd. Um, so, i ni, pan oedd yna jyst i stopio, um, oedd ddim, you know, warning cyn hefyd, oedd e jyst i, you know, just gweud, girls, ti'n mynd gallu dod i ymarfer, stop. tro rown mynd gatre. Um, o we, yeah, oedd, oedd e jyst yn anodd, really, um, i trio you know, mynd trwy, trwy feddwl fi i gweud you know, be ti wedi dod bod yn neud am deg, deuddeg blynedd, goffod stopio nawr. Ti goffod trio ymarfer yn, gat, uh, you know, yn gatre, a wedyn am y deg awr arall, you know, dros y dydd, ffeid rhywbeth all i wneud. Um, so, you know, um, am ffo, you know, ffodus i ni oedd Zoom calls a peth, you know, pethau fel yna, oedd you know, um, hyffordd oedd redyn, you know, cael meeting pob amser, um, oedd, you know, individuals pob, un waith pob wythnos gyda chwaraewyr wedyn oedd, you know, un fawr um, gyda'r tîm i gweud be oedd yr update, be ni'n mynd i gweud, be, you know, um, sut fath o pethau ni angen gwneud yn y pob gynt ni. Um, so then really dda, you know, yn cadw pobl you know, yn tip bach yn syn. Um, os fi'n gwybod oedd rhan fwy o'r merched di, di, you know, i, yn ffyn o'n really, really anodd. Um, a mae'n mae mad bod you know, y, y, y game diwetha fo ni wedi chwarae o Estonia. Um, so, ie, yeah, mae'n ma just mad. Um, ond, ie, yeah, you know, o fi di just trio, um, you know, wneud rhywbeth arall i, you know, um, you know, study, wneud cwrsau arall, neu ti'n bach o DIY. Um, oedd y, i wneud um, ystafell ni um, i peintio fe. Like, fi'n meddwl bod mae pawb yn lockdown wedi gwneud yeah. yn, um, i ti nhw. So yeah, mae, you know, a, you know, a, a, mis diwethaf mae wedi bod yn orau nawr, ie. Yeah.
Um, a ti'n sôn am Game Estonia, achos hwnna oedd chi ennill dwy ddim yn Wrexham, fe oedd am awth y chweched, a dyna Fi'n credu mis yna, 18 gêm bod efo tîm e o Gymru, prynau'r intermediate, tîm y dynion, tîm merched, a tîm dan un ar eigen, a dyna'r unig gêm ddod i gael ei chwarae, fysa neb wedi disgwyl hynny. Um, o leia, ti'n dechrau meddwl mae sôn fod pil droed yn mynd i ddod nôl, mae o'n dod nôl yn yr uwch yng Ngreron, gemau rhyngwladol, um, mis, mis Medi, mae'n mynd i fod yn gyfnod prysur, achos mae bopeth wedi cael ei daro ymlaen drwy gemau'r merched, gemau rhyngwladol, rowndiau terfynol. Ond uh, o leia ti'n dechrau gallu gweld pethau rwan, bod fo yna rhyw fath o lygedyn o obaith, fyddwch, fyddwch chi yn chwarae eto rwan yn mis Medi? Ti'n fawr hynny'n help? Ie, Ie, yeah, um, o Jane, mae Jane di wneud yn rili really dda yn o TD. Mae'n anfon e-bost i ni gyd um, um, unwaith, neu, neu unwaith tri wythnos, a fi'n meddwl, so i, i gweud, no, dyma fe rhyw update, dyma fe ni'n gobeithio bydd yn, yn, yn digwydd. Um, so ni wedi cael, you know, pan hi'n gweud yna, you know, mae rhai o'ch chwaifydd yn, yn cael chat amdano fe a, a gweud, you know, mae'n rhywbeth i edrych ymlaen at. Um, cos dros y pedwar mis diwethaf, ni does dim, you know, target i ni gyd fel chwaraewyr menywod anyway. Um, i edrych ymlaen a i, i gweithio um, tuag at. So, ie, yeah, mae'n, mae bydde fe'n bwysig a brysur. Um, mis, you know, pob mis mae gennym ni um, gemau rhyngwladol a gemau i'r clwb, so bydde fe'n brysur iawn. Um, gobeithio bydd you know, neb yn cael anaf fel y, you know, y, dros y, y, y, you know, dros y uh, qualifiers yma, ni wedi cael anaf mewn pob gêm, so gobeithio bydd pawb yn, yn ffit. Um, so ie, yeah, ni yn yn edrych ymlaen at y mae mae wedi rhoi bach mwy o popeth i, i, i bawb nawr i gweithio gael y tig at. Ys di edrych ar y ffordd chi wedi bod yn gwneud yn y, yn y gemau, sut ti'n edrych arno fo? Ti'n ar ôl beth ar ei ddigwydd yn y grŵp diwetha, bron cyrraedd y rownd y terfynol, y disgwyliadau yn uchel, a weithiau mae'n anoddach delio efo pwysau hynny na mae os oes neb yn disgwyl i chi wneud rhywbeth. Sut ti'n teimlo fod pethau di mynd? Oce, okay, dim cystal, fysa chi wedi gallu gwneud yn well. Be, be di'r, sy'n mae'r merched yn teimlo am y peth? Ie, yeah, um, os, y, you know, os o'n ni wedi cael y canlyniadau o'n ni wedi cael yn y, you know, yn y, yn y qualifiers yma, um, blynyddoedd yn ôl, o'n ni gyd yn, you know, buzzing, like, amazing. A oherwydd y, y you know, qualifiers diwetha, o'n ni wedi gwneud yn mor dda, i cael y dau you know, gemau gyfartal yn erbyn um, Gogledd Iwerddon. Oedd yn siomedig i ni gyd, o'n ni gyd yn, you know, yn gweud, you know, oedd yn, oedd yn ddim yn you know, good enough, really. Um, ond ni dal mewn safle sy'n really dda. Um, ni gobeithio mynd i Euros. Um, I fi, fi'n di siarad y Jeff amdano fe, ni jyst angen cael you know, pwynt yn erbyn Norwy. Dyna fe. Os ni'n cael pwynt yn erbyn nhw, you know, ddim yn gweud bod ni'n sicrhau mynd i'r Euros, ond bydd yna'n roni yn y drefn sydd yn meddwl um, i gobeithio mynd i'r Euros. So, ie, yeah, ni'n ni hapus mewn you know, mewn un ffordd, ond ni'n siomedig gyda perfformiadau yn y Byn Gogledd y Werwn. Cos ni'n edrych ar amdano nhw ddau gêm a gweud, you know, dylen ni you know, curo nhw. Um, ond, you know, mae'n digwydd. Um, a oedd y bechgyn di, you know, di mynd trwy i'r Euros yn you know, 2016. gyda mixed results. Mm. So i ni, ni gorfod gweud, wel, you know, maen nhw wedi wneud e fel na. So ni ddim yn mewn safle, you know, wael. Um, ond ie, yeah, gobeithio, you know, pa, pan ni gyd yn, yn, yn dod lan ar mewn mis Medi, bydd ni gyd yn 100% fit a, you know, a, gyda'r game plan 100%, ti'n meddwl.
Ti'n un o'r chwaraewyr profiadol yna rwan, a jyst gweld sut mae'r gêm yn gyffredinol. Obviously mae yna lot o ffordd i fynd, lot o ffordd i wella yn enwedig yn, yng Nghymru efo strwythyr y gêm a'r domestig a, a gen y blaen. Ond ti'n gwybod, o'r lle mae'r peth wedi newid yn sydyn, mae yna fwy o chi'n chwarae meisydd mwy, lot mwy o sylw o gwmpas y tîm rwan o ran cyfweliadau a gen y blaen pethau lot mwy proffesiynol. Mae, mae, o wedi, mae o wedi newid lot yn dydi ers i ti ddechrau Ti'n newid lot yn y tair, peder blynedd diwetha um, i gymharu â pen ar ei ti ddechrau chwarae? Ie, yeah, loads. Um, pan, i, i, even pan o'n i wedi dechrau um, y campaign i'r Cwpan y Byd, um, oedd dal ddim you know, sylw ar gemau menywod, oedd yn orau. Um, am ffodus oedd y, y, y lig di wneud yn really dda. Um, a wedyn oedd y Euros a, a, a, a dynion yn, yn llwyddiannus iawn. So, mi mewn i'r campaign, oedd dim really gymaint o buzz, oedd just, you know, good, ond, a, a mwy fel arfer, ond dal ddim, you know, a lot. So, a wedyn, pan o'n i wedi cael y canlyniadau, you know, o'n i just yn teimlo tide turning, o'n i'n just, oedd, uh, o'n i ddim di rôl sylw amdano fe pan o'n i'n chwarae, ond ar ôl dod allan o'r camp, neu mewn i'r bywyd arferol, o'n i gyd yn siarad gweud, you know, something's happening here. They, mae rhywbeth fan hyn yn... And ni'n gallu teimlo fe, oedd e'n, you know, this is something big is brewing. Um, a wedyn, you know, dros pan o'n i'n mynd i, i, you know, i Lloegr a cael you know, dro. Oedd e ddim yn game, yeah. you know, for the pretty, oedd e ddim. Ond oedd gyda ni game plan i cael, you know, game gyfartal, i cael pwynt o ddios yn nhw. A oedd hwnna'n just yn, oedd e just i mynd off wedyn, and that was it. a we, uh, y gêm yn, yn erbyn Russia, oedd dim you know, llawer o bobl yna, ond yr atmosphere yn unbelievable. A wedyn Rodney Prade, o'n yn ffantastig, a o'n i wedi colli'r gêm. Ond y dorf yn unbelievable. Um, a wedyn, o'n i jyst yn sylw a, a cymryd sylw am popeth sydd wedi digwydd o gwmpas beth ni wedi creu. A oedd yn just a madness. It, it, um, a we, yeah, I, I, even now, so, o fi wedi mynd i, you know, am walk um, ddoe yn y parc, o fi byth di gweld um, grŵp o merched yn chwarae pildroed gyda'i gilydd a'r parc. Oedd e'n un merch a wedyn bechgyn maybe yn chwarae pildroed gyda'i gilydd. Ond ddoe oedd ni'n gweld like, deg merch yn chwarae pildroed yn y parc gyda'i gilydd. So, it, it's just, Mad i gweld dros tri neu pedwar blwyddyn sut fath o, you know, um, adeiladu mae'r gêm maen nhw wedi wneud. Um, a wedyn gyda yn, yn, yn Cymru mae wedi wneud um, restructure o lig, mae hwnna'n bwysig iawn i fi. Um, i, i, i trio creu chwaraewyr dyfodol. Um, a ie, yeah, mae jyst yn meddwl oes, be oedd e, like, oes mil o, o plant di, di, di ymuno i'r hadol fi'n meddwl. So, you know, oedd yn, mae ma jyst yn ffantastig. O'r blaen oedd e jyst yn, you know, ni'n ni gwlad, you know, Um, eitha, eitha small, like really small. Um, a ni jyst yn ffodus bod ni gyda like, 14 ar chwaraewyr sy'n really, really dda. Um, a mae'n un peth ar, you know, ar, ar ochr dynion hefyd. So, ie, yeah, i gweld y datblygiadau, mae'r menywod um, y Cymdeithas Peldroi Menywod wedi wneud yng Nghymru. Mae'n, ma, honestly, mae'n really dda. A mae'n un, dwi'n meddwl, bydde fi, fi a chwaraewyr sy'n fwyaf, you know, sy'n hen a sy'n fwyaf profiodol, profiodol yn mynd i gweud, o, oh, we, we, o'n i wedi help creu hwnna. So mae'n just yn really nice i, you know, i roi Tim bach o, you know, stamp ni ar you know, gobeithio adeiladu gêm pêl-droed yng Nghymru yn reil dda, fi'n meddwl. Dwi'n un o'r pethau sy'n bwysig hefyd, ti'n gwybod, mae'r gemau wedi bod yn fyw ar y tyledyn, dyn un, ti'n gwybod, felly mae pobl mm -hmm. yn gallu gweld hynny, um, a gweld y safon, a dwi'n cofio, ti'n gwybod, um, ar unrhyw lefel un o'r goliau gorau, y gol yn erbyn Rwysia, pen ar eich i ennill yeah. y ddim. A mae bobl yn gweld beth sy'n bosib. A mae ma bobl, ma, ma, ma bobl ifanc, merched ifanc yn gallu gweld ac yn dod i nabod chi, achos mae bod ar y teledu yn fyw, yn mynd fewn i stafelloedd bobl, yn gweld chi fyna. Mae hwnna'n ma hwnna ffactor cry iawn yn gwerthu'r gêm, yn dweud, dwi'n meddwl. A, a mae hynny'n rhywbeth sydd wedi digwydd dros y ddwy fynedd diwetha. Fel ti'n sôn am y gêm nawn Southampton, achos oedd o dros bob yeah. man yn doedd y gêm yna. Dwi'n credu bod hwnna wedi newid lot o, o feddwl i e bobl am, am bopeth, ti'n gwybod, yng Nghymru. Ie, yeah, oedd e'n jyst yn dangos sut fach, sut, you know, mae balchder ni fel chwaraewyr sy'n chwarae i Cymru, oedd pawb yn gallu gweld be oedd e'n teimlo i, i chwarae i Gymru, i rôl y Cris arno, a gweud, so dyna be fi'n meddwl bod y tîm you know, Cymru, dynion neu menywod, yn hmm. gallu roi'r bobl sy'n gwylio ar y teledu neu ar y dorf a gweud dyna be yw balchder i um, chwarae pil droed i Gymru, dyna be mae'n edrych fel. Um, a oedd yn just yn... Ie, yeah, oedd e, dyna pam oedd pawb yn gallu cysylltu gyda ni, gyda ni o'n i jyst yn, you know, chwarae i Gymru, ond oedd y balchder jyst yn, you know, oedd yn enfawr. A mae, mae you know, i, i pob un sy'n chwarae i Gymru, fi'n meddwl. Um, a, you know, i'r media hefyd, ar y teledu, mae'n neud e i ni yn more accessible, fel y chwaraewyr. Mae nhw, you know, more visible. Mae nhw gallu gweld ni nawr. Mae, a gyda um, NYR Chris Saitini, mae nhw'n gweud, o, oh, Tardin o Fishlock, I want to be like Fishlock, I want to be like Sophie Ingle. Mm. So mae nhw nawr yn gallu cael y cysylltu gyda chweiwyr ar enw, a wedyn yr un peth sy'n you know, rhoi nhw dau gyda'i gilydd yw Gymru. So mae just yn, yeah, I think dros y dau blynedd, dwi'n meddwl, mae wedi adeiladu i mynd yn fwy a fwy.
O ti'n sôn fy nawchder, Tash, a ti'n gwybod, ti wedi bod yn ysgol Cwm Cymru, cael dy addysg yn yr ieithoedd gyfryngau Gymraeg. Um, rhain cael ei addysg yng Nghymru ond ddim yn ysgolion Cymraeg, eraill yn chwarae i Gymru oherwydd mam a dad, nain y tai. So trio dod o hwnna i gyd at ei gilydd, a mae'r balchder yna'n rhywbeth ti wedi siarad amdano fo trwy'r amser. Wrth gwrs, deg o'r merched yn credu am mwy, yn mynd ati i ddysgu Cymraeg, a, a, a chi fel grŵp ar ei benderfynu neu hynny, sydd yn beth ffantastig. Fan, fan, a i weld hwnna, chi'n ymarfer y Gymraeg pan o'ch chi'n o maes awyr ag yn y A mae ma cefnogwyr yn licio gweld hynny. Yeah, cos ni, you know, i fi mae'n bwysig iawn i, gwe, i, i, i gwybod, you know, hanes, you know, gwlad ti'n mynd i chwarae pêl droi ddi. You know, maen nhw gyda, you know, ti'n bach o cysylltu oherwydd mae mam neu, neu tad cu neu mam gi yn, yn Gymraes neu Gymro. So, mae hwnna'n, da, you know, yn, yn, yn un, maen nhw, you know, di barod i wneud hwnna. Um, a wedyn, you know, i fi, oedd e'n pwysig i gwybod y hanes a gwybod yr iaith. A, a pan oedd y merched di dod o, o fi a Sophie Ingle yn siarad a gweud, you know, bydde fe'n really dda os, you know, os yw fi'n gallu cael, um, o fi eisiau, oedd Sophie wedi gweud wrth fi, os I wish I could speak Welsh. Yeah. A wedyn, o'n i'n siarad, uh, fi yng Nghara James yn, yn siarad a gweud, you know, that's a really good idea actually, so what about You know, yeah. we put in the group, girls, you want to learn Welsh? A o fi'n, you know, yn disgwyl i neu ddau i gweud, oh, yeah, buzzing, or, you know, a wedyn oedd pawb di gweud e. Um, a, you know, oedd y merched sydd jyst i dod mewn i'r tîm, a merched sydd jyst i dod mewn nôl mewn i'r tîm, um, yn byw yn Llundain, rhan fwy o bywyd nhw yn Llundain. A oedd pan o'n nhw wedi gweud, yeah, I would like to learn Welsh. Oedd hwnna'n, fi wedi gweud i Haz, like, that struck a chord, cos ti eisiau, you know, you know, dysgu'r iaith, ond mae hwnna'n dangos, sut, sut ti gallu dangos mwy o balchder na, na siarad yr iaith y gwlad ti. So, um, yeah, wedyn oedd, uh, oedd Ows wedi cael, you know, a ti wedi wneud um, gwers gyntaf, fi'n meddwl, oedd be oedd e, a staff sydd oedd, oedd mewn yna hefyd. So, ie, yeah, oedd e'n just yn ffantastig. A nawr mae Rachel Rowe a... So mae hi wedi cael um, tipyn bach o llyfrau. Um, so, mynediad un a mynediad dau, fi'n meddwl, um, yr iaith. So, mae hi'n neud yna. Mae gyda te, uh, audio books hefyd. So, mae wastad yn gofyn i fi a Haz ar y grŵp um, sydd gyda ni'n gilydd yn gweud, o, oh, girls, what this, is it the right saying? Um, a mae Kaylee Green yn neud yr un peth, o fi yw, you know, yn anfon voice notes, you know, um, i hi gweud, o, oh, dim, dim neud e fel hyn. So ie, yeah, fi, fi, o fi wedi cael bet yn nhw i gweud um, cyfweliad um, mewn Gymraeg um, pan mae gemau yn mynd nôl am mis Medi. So, um, yeah, but yeah, mae'n just yn ffantastig i gweld, uh, you know, um, uh, you know, rhan fwyaf o menywod yn, yn eisiau dysgu yr iaith ni, cos, you know, fi a Angharad James yw'r unig rai sy'n ti, you know, yn, yn siarad Gymraeg. So i cael sgwrs gobeithio yn y dyfodol gyda rhywun sy'n jyst i dysgu fe, mae'n, you know, mae'n, mae'n really, really dda. Um, a pan o fi wedi gwneud um, cyfweliad gyda Jason Mohammed, Mohammed oedd he, e di dysgu Gymraeg hefyd. So pan oedd hi'n siarad â fi, o fi'n meddwl, o, oh, god, mae Cymraeg ti'n rili dda. Oedd e'n di tro rownd y gweud, oh, actually, I learned this. Um, cos my, you know, my kids go to Welsh school. A oedd fi'n meddwl, you know, and dyna be'r menywod nawr yn mynd trwy, uh, you know, uh, sefyllfa yma yn ei bywyd, a you know, gobeithio dal ni gallu cael mwy nawr. Um, A wedyn, you know, yn y dyfodol, pan o'n i gyd i, you know, retiring on the beach, relaxing, um, bydd merched ifanc yn gallu siarad Cymraeg hefyd. Mae o'n, mae on agor drysau hefyd, achos mae o'n rhoi cyfle i chi wneud gwaith ar y teledu efo'r beth fel sgorio ac yn y blaen, felly ti'n meddwl fi'n gwybod ti, Angharad, mae Gwenan wedi bod yn gwneud pethau yn y a wedi Gwenan yn y gorffennol hefyd yn chwarae. Ond mae wedi rhoi'r cyfle yna i chi weithio efo bobl fel Dylan Ebenezer ac yn y blaen, ac, a gallu gweld yr ochr arall o bethau, sy'n rhywbeth hefyd ar gyfer pe chi falle ddim yn, yn chwarae yn y dyfodol. Ie, yeah, um, pan oedd fi yn yr ysgol, o'n nhw'n gweud yr athrawon yn gweud, o, os ti'n gallu siarad Cymraeg, beth ti'n cael, uh, you know, well chance i, i cael swydd yng Nghymru. A oedd pawb yn siarad, oh, whatever. so, um, ond nawr, fi yn, you know, dwi, dwi yn gweud i, i pawb, a, you know, partner fi yn gweud, you, os yn ni'n symud i Cymru a ni eisiau symud i Cymru pan i fi wedi gorffen, you'll be fine because you will speak Welsh. And, yeah. you know, i fi cael swydd ar ôl pil droed, fi ddim yn becso mor gymaint. Um, yeah. Dwi'n gwybod, you know, dwi'n gallu cael swydd um, sy'n Cymraeg neu, you know, yn y media, um, yeah. os fi eisiau gwneud yna, yn hyfforddi hefyd, so, i wneud y B-license, a os ydych chi gyda, you know, hyfforddwyr sy'n gallu siarad Gymraeg, sy'n hyfforddi tîmau yng Nghymru, yng Nghymru bydd yna'n you know, really, really dda hefyd. Um, so, ie, yeah, mae'n rhoi llawn you know, um, opportunities i fi you know, i cael swydd pan y fi wedi gorffen chwarae pil droed.
Ti'n sôn am hynny, a wyt ti mewn sefyllfa lle, wyt ti mewn pe ti yn rhoi gorau i chwarae pil droed, so ti'n licio nôl, dod nôl i Gymru a bod y strwythyr yna, lle bod ti'n gallu hyfforddi yma yng Nghymru a bod y, y cyngrair yn datblygu ac yn rhoi'r strwythyr yna hefyd o rwy'n sydd wedi dechrau yng Nghymru, mynd i Loegr, chwarae'n rhyngwladol yn gallu dod nôl a bod yna strwythyr yna yng Nghymru bod chi'n gallu hefyd hyfforddi a, a, a, a, dys, a rhoi yn ôl beth a chi wedi dysgu um, dros eich gyrfa. Os ti'n licio gweld hynny'n digwydd rhywbeth? Ie, yeah, gobeithio, os dyna beth i eisiau gwneud. Um, dwi eisiau dod nôl i byw yng Nghymru a, a, a you know, ar ôl i fi you know, gorffen chwarae a gobeithio rof rhywbeth nôl i'r cymdeithas byr droed sy'n sy wneud yn really dda i fi. Um, so, ie, yeah, fi'n wastad yn siarad fy Nick Anderson a, you know, yeah. gorffen y B-license a gobeithio, you know, mewn blwyddyn gobeithio wneud um, A-license hefyd. Um, so, bydde fe'n um, really dda os fi'n gallu dod nôl i Gymru. A os fi'n gallu dod nôl i Gymru i wneud, you know, hyfforddi um, a cael swydd yng Nghymru, i wneud y yn, mewn dau iaith, bydd fe'n ddim yn gweud bod pawb ddim yn neud e, ond mae'n rhai ddim yn neud e, ond i gwneud e yn gobeithio yn dau iaith hefyd, um, i sicrhau e, eto, you know, i dangos y balchder yn y iaith ni, bydd hwnna'n um, really, really um, dda i fi, e, you know, fel, fel unigryw anyway.
A just, just i, i, i, i, i ni um, gloi math o beth, yn edrych ymlaen rwan, ti di sôn am gêm Norwy, gan mae'r yeah. ma gobeithio rwan mis, mis Medi bod bopeth yn ôl mis hydref o'n i'n dechrau chwarae eto ac edrych ymlaen i, i gyrraedd y rownd terfynol. Ti sôn am pwynt yn erbyn Norwy. Be ti'n meddwl sydd angen yn, y, yn amlwg mae angen i chi ennill y gemau, ond a lle mae'r canlyniadau annisgwyl yn gallu bod rhywle arall yn gallu helpu chi hefyd. Ond be ti'n meddwl sydd i angen rhwng rwan tan ddiwedd y, y grŵp yma fe? So, mewn, mewn byd o yeah. I fi, fi jyst, fi wastad yn gweud i'r merched, look, ni jyst angen pwynt yn erbyn Norwy, na fe. Ni'n gwybod pwynt yn erbyn nhw, ddim, i fi, mae ddim yn becso sut ni'n ni mynd i chwarae. Ni'n gallu yeah. chwarae fel oedd i chwarae yn erbyn Lloegr, backs against the wall, one or two counter-attacks a wedyn cael pwynt. Fi, mae ddim yn becso i fi chwarae fel yna. Fi ddim yn chwarae pil droed i pawb eraill gweud, o, oh, but you didn't play very well. So mae pawb ddim yn edrych ar canlyniadau neu perfformiadau os ydych chi'n mynd i'r Euros. Mae, you know, mae pawb yn anghofio bod y fechgyn wedi colli un uh, gêm, ond mae wedi mynd trwodd, a wedyn oedd pawb wedi mynd yn mad. But oherwydd oedd y canlyniadau sydd wedi mynd um, yn y gemau eraill, ond nhw wedi mynd trwodd. be, mae be bynnag oedd yn mynd i digwydd. So, os, os, os ni'n gallu canolbwyntio ar, no, ar, ar Norwy a, a gobeithio cael pwynt o leiaf, anyway, um, byddwn ni mewn siawns i, i mynd trwy'r Euros. Cos dyna be ni eisiau gwneud. Mae rhan fwy o'r merched nawr, neu'r rhan fwy o'r core team, yn, yn hen. Ni, you know, ni wedi mynd trwy oedd all y uh, qualifying campaigns uh, dros y 20 blynedd. So, i ni, os ydyn ni'n gallu mynd i you, os bydd yna'n just yn unbelievable, amazing. Um, so, yeah, just i ni, just sicrhau bod ni'n cael be ni angen yn, yn, i gyd honni ar yr un, you know, ar yr un sheet yn gweud, wel, dyma be ni angen, dyma be ni'n mynd i wneud, dyma'r game plan, this is it. It's, make, it's, it's go home or you go to the Euros. Dyna fe we. Um, so, ie, yeah, ni, ni gyd yn edrych ymlaen at mis Medi, ond hefyd ni gwybod sut fath o pwysau sydd ar y gêm, really. Yeah.
Wel, um, gobeithio fod efo yn gret gweld chi gyd yn cyrraedd yr ymdyd terfynol. Um, A diolch yn fawr iawn i ti am, am siarad ni, just, ddim, ddim just am y, am y, am y pil droed, ond am yr ochr arall o bethau o ran Cymreictod ac yn y blaen, ac uh, gobeithio gweld ti yn mis Medi. Diolch yn fawr iawn, Tash. Gobeithio. Diolch.